Тот каз! Круть! Эфирда тот каз!
Шәп. Надеюсь, мин күренәм, мин бит сезнең арагызда самый этот... нәс- нә- Нәзек буйлы димәк. Мне с желтыми очками нормально? Вообще идеально, братан. Ты соска. Ярар, Илгиз, сәлам. Сәлам. Наконец-то, наконец-то, ниһаять, сине чакырдык. Син безнең беренче, беренчеләрдән булып караган кеше. Мин карадым, көлдем, машинада менә болай итеп э, наушникка куйдым да сезне болай. Мин бик карамадым сезгә, конечно, но мин тыңлап бардым. Син машинада наушникта йөрисең бит. Син шундый сәер кешеләр рәтендә менә әле. Минем нигәдер минем машинада керми тегендә. Ну, юк связь.
Аукс, аукс.
Аукс та юк, блютуз да юк. реально наушникта йөрисең әйе прикольно наушникта мин былай теге спортсменнар великта йөргәндә наушниктан йөри бу дальше пошел машинада просто наушник киеп йөри прикольно карадың беренче сериялан һәм ничек сиңа беренче э, миңа бик ошады мин ә, сиңа әйткән сүзләрне э, безнең тамашачыларга да кабатлап әйтәм миңа андый формат җитми татар телендә Мин чөнки яратам карарга безнең Рәсәй, Рәсәйгә Рәсәй күләм ниләрне теге подкастларны, юк, подкастларны, әйме? Нинди подкаст карыйсың? Куджи?
Менә все, попался. Бөтен Рәсәй, Рәсәй күләм дип әйтик инде, әйме, кешеләр өчен, урыс, урыс телле кешеләр өчен андый подкастлар бар, мин аларны карыйм. Беләсең, теге специально карамыйм мин аны. Но туры килсә, тыңлыйм, күңелле, сөйләшәләр, мин алар белән бергә көлешеп утырам, сөйләшеп утырам, алар мине ишетмиләр, конечно, но мин алар белән, беләсең менә, алар сөйләшәләр, мин алар белән. Ә безнең татар телендә, наушникта, машинада. Өчен сәер кеше бит бу Илгиз. Машинада бара наушниктан сөйләшеп бара кем беләндер.
Но, ә татар телендә, менә безнең Э, безнең яшьтә дип әйтик инде без бит хәзер аның хәтле яшьтә кешеләр түгел әйме но әле өлкән кешеләр дә түгел менә минемчә хәзер э, рамил гомумән э, ярый мин онытып Тым! Марат. Марат! Эй! Минем минем андый гадәт бар яме, Марат. Юк. Берәү берәү подкастка килгән. Менә Рамил, менә ни. Бу малай да бик әйбәт кеше бу. Мин нәрсә әйтмәкче идем? Менә хәзер безнең заман җәмәгать. Безгә хәзер 30 ның теге ягында

Болар инде яшәгез, болар инде э, ни скучный, ничего подобного оказывается. Бик рәхәт икән 34-тә дә. Син шулай теләп. Мотор итеп кердеме яшенә вообще? То есть, А-а. миңа инде 34 яшь дияр идем мин. Ә син күрәсең, ничек мотор итеп кердең. Бик матур. Бик Юк, Чөнки просто я- монда- чөнки яшедә матур бит аның Рамил.
Кабан сайын әйе. Мин, мин, если честно, тоже менә синең кебек шундый уйларда булганым бар. То, что вроде яшь бараймы, ну, монда сизелми. Ну, типа, ну и чё? Миңа представил теге бабайлар утыра, яшь бара, ә монда сизелми. Теге, Монда бит Менә миңа ул 76. әйе, ә бит күңел хаман 18-дә. Эх, менә би.
Юк, на самом деле. Короче, Әйтәләр бит, ничек дип әйтәләр әле ул? Паспорттагы цифралар ул цифралар гына. А вот именно биологический возраст тоже была бит. Менә биологик яктан, например, психологик возраст.
Психологик возраст была. Миңа, например, мин чагыштырганым бар. Ну, белмим мин. 20 ничә микән? Сиңа ничә яшь менә хәзер?
33.

Миңа вообще бер 16-15 миңа күп әйбер әле хаман ярамый.
16-15. Ну мин э дидем, мин еще яшерәк получается.
И ну мин мин 15 түгелдер, но бер 17 шул тирә. Шул тирә.
Син яшь. Мин әле Ну синең ул беләсеңме, синең ул иҗатыңда да күренә бит. Җырларыңда да, но бөтенесендә дә түгел. Кайбер җырларыңда. Кайбер җырларың говно. Молодец түгел. Кайбер җырларыңда сиңа 34 тә түгел даже. Ә сиңа, ну, белмим мин. Ну да, такой, знаешь, лирическое. Ну, менә тормыш, тормыш тәҗрибәсен бер кая да э, куеп булмый инде. Ну, то есть аны ну, яшерә алмыйсың, аны кисеп ата алмыйсың. Шуңа күрә кайбер җырларда вот прослеживается шундый. Вот Жизнь повидала. Шундый ни. Бу компаниядән дә тора бит әле. Менә нинди компаниядә син. Әгәр менә син егетләр белән очрашасың икән, менә сиңа 25, сиңа 20. Әгәр дә син менә теге галстуклар киеп барасың икән, менә сиңа уже 35-40 уже.
Ну, минемчә, минемчә, гомумән без инде бер ничәдер яшьләргә бер 27-28 яшьләргә без ну кеше гомумән уже өйрәнә үзен э, төрле кешеләр белән төрлечә тотырга яшьләр белән ул яшьләрчә мәсәлән э, шул ук менә бүген мәсәлән э, мин 17-18 яшьтек балалар инде алар минем өчен әйме менә шул э, җегетләр кызлар белән сөйләштем мин алар белән мин аларча мин үзем дә сизәм Теге хоу хоу теге прикол теге синең хәзер теге бабай кебек йоу мен алар белән теге йоу пацаны пацаны
алар белән берзе булдыгыз нинди хоу хоу ребятки как ваше настроение прикольно
беләсезме ә бит әле шундый кешеләр бар аңа мәсәлән җитмеш яшь әйме ә ул үзен бик э, җайлы, җиңел, рәхәт тота үзен. Менә мин берсендә хәзер сөйлим. Бер э, бер э, никахны миңа башлап җибәрергә куштылар. Башлап җибәрәм дә инде мин. Мин әйе, мин хәзрәткә тапшырам. Аннарсын үзем бер-ике җыр җырлыйм инде. Хәм шунда хәзрәт, зур хәзрәт, мен аның исемен хәтерләмим. Мин гомумән исемнәргә, ну, зур хәзрәт шулай дип, мин куркытып, куркытып куйдылар иде. Мин куркып беттем әйе. Марат. Хәм килде бер бабай. Аңа бер 70 бишләр бар инде, әйме? Ул шундый матур гына, нәрсә, ничек, ничек итәбез, тегесе монысы мин менә шулай шулай итәбез. Яра, яра, бик яхшы, миңа шунда сүз бирерсең. И аннары соң ул ничектер теге просто гына матур гына менә беләсеңме, ул күп түгел иде. Бер ике генә. Мин имею в виду, менә шушы залда юк менә шул залда ул үзен зур итеп килеп кермәде ул бәләкәй генә бер почмактан гына килеп керде почмактан басып торды утырды сөйли башлады ә авызында белмим шундый сүзләр шундый фикерләр үгет нәсихәтләр мин торам менә бит мәйтәм ничек кеше простой була ала ә кайчакта кеше беләсезме үзен әллә кем түгел, әйме, ә үзен әллә кемгә куеп, наоборот, сине нитә менә. Аңа хәтта 20 яшьлек кызлар, җегетләр дә үзен әллә кемгә куеп, бик зур итеп, алар белән сөйләшәсе дә килми, э, эшлисе дә килми, янына барасы да килми, нәрсә ничек дип сорыйсы да килми. Тәккәберлек дип аталам.
Кемдер үзен хаман зур итеп күрсәтергә тели, э, ә кемдер зур булып та, зур Зур булмаска мөмкин. Менә миңа бүген генә бер фикер килде, мин аныкга кычкырып әйтәм һәм үзем дә ген аның белән бәлки, бәлки әзрәк кенә бәлки килешмәсмен дә. Хәзер беренче тапкыр әйтәм. Туду, туду. Минемчә, зур булырга кирәк, чөнки син зур була алсаң, менә син зур булсаң, син хәтта бәләкәй дә була аласың. Һәм уртанчы да була аласың, зур да була аласың. Кирәк булса, әгәр дә берәр ситуация булса, син зур да була аласың. Ә әгәр дә син изначально бәләкәй мин теге менә теге теге киңәш кебек менә бүген бит мин булдым балаларга киңәшләр бирделәр һәм миңа шундый уй килде менә әгәр дә син бәләкәй теге ничек әйтергә Узкий кеше булсаң, теге бер ни булсаң, ни син беркайчан да зур була алмыйсың һәм син үзең теге синең вариантларың әз. Син гел шундый бәләкәй, бик шундый усал булырга тиеш буласың. Ә усал кешеләр, алар минемчә, гомумән, э, бәләкәй кешеләр.
Прикольный уй. Ну да. Прикольный уй.
Зур булсаң, бәләкәй дә була аласың. Әйе, синең вариантларың бар. Син гибкий, син монда да керәсең, тинә керәсең. Синең чөнки Вариантларың зур. Аның бит әле тагын бер ягы бар, понимаешь, ты вот зур булгач, бәләкәй була алу турында онытмаска да кирәк. Ну, то есть күпчелек очракта кеше зур була да, и бу булу турында оныта вообще, то, что ул бәләкәй дә була ала, то, что ул уртанчы да була ала. Ул беләсеңме, ул кешенең үзеннән торадыр. Менә э, каядыр мин ишеткән идем бер шундый фикер. Мин аңладым сине, син вообще в принципе кеше, ну, э, төрле сыйфатлар турында әйтәсең. Кешелеклек булу, әйме? Киң күңелле булу әйе, ә турында. Әйе, мин менә ишеткән идем бер фикер акча мәсьәләсендә, әйме? Бу бит инде акчага да кагыла. Э, грубо говоря, син бай булсаң, син ярлы була аласың, ни дә буласың, ярлы булсаң. Вот. Короче, менә мондый уй. Байлык Э, син вот әйтәләр бит байлык боза дип әйме то что байлык на самом деле бозмый кешене байлык просто синең нинди кеше икәнлегеңне ачыклый ачыклый то есть әгәр дә син ну вот үзең әйтмешли изначально яхшы кеше булсаң син бай булсаң син начар кешегә әйләнмисең Син mm -hmm. просто үзеңнең яхшылыгыңны арттырасың, там белмим мин там э, хәйрия, там тагын нәрсәләр, балаларга булышасың, тагын шундый ниләр. Ә әгәр дә изначально говно кеше икән син, например, әйме? то потом байгач бай говноға әйләнәсең. Бәлки акча ул ул бит э, теге свобода, Акча ул свобода. Һәм кешедә акча булгач, кеше шуның хәтле свободный була башлый, что ул үзенең эчендәге булган бөтен ну, начар хыялларын, яхшы хыялларын, начар хыялларын чыгара башлый. Ул менә иреклеккә чыга менә мин тегене менә ул теге миңа нәрсә эшләгән идеме мин аны хәзер сытам мәсәлән әйме или үзенең бөтен ниләрен менә как менә минемчә бәлки синең фикерең Тоже прикольно. Ул бит инде религия ягыннан да шулай. Э, Аллах Тәгалә акчаны менә күп иттереп, э, ул менә шул бәлки бозык кешегә дә бирәдер. Да, как күп иттереп. Нәрсә әле ул?
Испытание кебек. Әйе, әйе. Ул сине сыный.
Әйе.
Ә кемне ул күбрәк ярата, ул аны бүтән нәрсә белән сыйный ну инде менә э, шундый ничек әйтик гади тормыштан әзрәк остарак бик үк ярлы дип әйтмәсәң дә ярый инде акчасызлык белән сыйный типа
шул ягыда ә сез син син куркасыңмы э, э, акчаң акчаң булмаудан куркасыңмы син юк
Менә Ә кайвак син? кайвакыт уйлыйсың, әйме, менә әгәр дә минем хәзер менә бөтен акчам да булмаса, бөтен менә э, булган йортларым, машиналарым, хатыннарым менә булмаса. О! Мин минем 7000-ем булмаса. Картадагы 7300-ем. Мин Йо, на самом деле, минем тоже уйланга бара бу турыда, но мин куркам. Мине кайвакыт, э, ну, колбасит дип ала. вот бу юк булгалый на самом деле шундый даже шундый ойлар
ну да, да. каян табырга ну менә ковид вакыты җиткәч минем шулай ук булды ну мин хәтерләмим мин теге боегып ниндидер бер нәрсәгә бул булгандыр бәлки теге подкоркадаймы инде бер теге борчылу нәрсә булыр микән ковид вакыты бит инде бөтенесен яптылар мероприятиеләр бетте мин бер кайда официально эшләмим вообще юк бер каян да менә Зумнан гына җырлап тора алар. Йоу! Мин ансын да эшли белмим бит. Мин теге Инстаграмда да мине кеше отмечать итсә, теге сториста, мин аны кертәм. Ә болай Инстаграмда мин үзем нәрсәдер былай итеп йөреп, что-то бик белмим, үзеннән үзе пока юк әле миндә. Син одиночка, син одиночка бит инде, әйме? Син бит продюсер, Юк, берсе белән дә йокламыйм, Аллага шөкер. Ну, әйе, мин одиночка. Әйе, соравыңны җавап биреп, җавап соравыңны биреп бетер. Син Инстаграмда эшли белмим, ни ни итәм дисең. Вот э, а синең менә аның турында уйлыйсың килмиме? Ну, то есть, вот вообще синең бит инде кешенең булырга тиеш нидер хыялы була бит инде.
Буладыр. Буладыр синең юк что ли? План план действий.
Ә мин сораган бар үзем турында, ну, нәрсә турында мин хыялланам? То есть, минем әйтәсем килгән, минем әйтәсем килгән Әйдә. фикер мондый. Инстаграм, социаль челтәрләр, ә, белмим мин, ВКонтакте группалар, пиар гомумән, ул бит инде артист кешенең Ну, инде.
а, основной бер юнәлеше вот ул, ул якта эшли белергә тиеш. Әгәр син әйтәсең, син үзең генә артист одиночка, но син Инстаграм белән куллана белмисең. Мин ул куллана очракта белмим.
бит ну Напрашивается вопрос, а ни өчен, то есть, ни өчен син аны өйрәнмисең, то есть, синең бит инде бар хыялың, вот, например, белмим мин анда.
Стадион Олимпийский!
Олимпийский, мы еще вернемся. Мэдисон Сквер Гарден җыерга татарлар, прикинь, бөтенесе Америкадан җыела.

Э, менә платформаларга кертәләр ниндидер бер э, безнең анда шәһәрнең паркларына предлагать итәләр менә шундый җыр чыкты яисә группаларга бар аның эше мин но мин аның белән бик шөгыльләнмим кешеләр бит әле э, радиога телевидениега акча түләп керәләр аның белән мин Рамиль. тоже Видер нәрсә әйтәсем килә мин аның белән шөгыльләнгән юк Менә ни өчендер. Менә, вот, мин, короче, мин просто, бу минем тоже больная тема, әйме. Мин тоже, как бы, мин бит тоже а, одиночка, но Ул яктан мин, по крайней мере, ну, тырышам өйрәнергә бөтен бу инструментларны, то есть Instagram анда, тагын каядыр анда можно раскручивать, то есть менә ул плейлистларга ничек эләгергә бөтенесенә, әйме. Өйрәнәсең, үзең эшлисең, но мин понимаю, что бер генә кеше Булдырып чыгара чыга алырлык эш түгел ул. Аны в любом случае аерым кеше эшләргә тиеш. То есть менә ул артист Дөрес. кеше, вот син артист, вот син дөрес эшлисең типа. Вот мин җырлыйм, җырлар язам, все, миңа бәйләмәгез, мин итәм. А вот вот просто одиночка булсаң,

Үз вакытында ошаган иде ничек Элвин Грей эшләде, әйме? Менә ул җырларын ярыймы честно подкастта ул сүзләрне сөйләргә? Конечно, конечно. Менә ул ул җырлар яза, әйме, студиядә утыра, җырлар яза. Ә аның бар иде команд, ну, бар иде. Хәзер дә бардыр, мин хәзер бик белмим, но ул вакытта безнең татар эстрадасы өчен шундый команда, ул үзе беркем белән дә сөйләшми, ул үзе беркем белән дә аралашмый, нәрсә концертка киләме, килмиме, ансы бер Бар кызлар, җегетләр баралар авылга или шәһәргә, сөйләшәләр. Все, ул килә, менә нигә. Менә мин хәзер бер, бер генә э, ни сөйлим, э, мин күргән әйбернәемә. Берсендә э, бер җырчы белән, исемен әйтмибез инде, әйме, ул атаклы җырчы, Россия күләм җырчысы белән э, Пермьда без эшләдек. Паркта, кояш, урамда, бик каты кояш. Һәм ул чыкты дагын, Дагын, дагын дәген безнең чал ягында иде, лайме? Ни, ул, ул жырлады, кояш булгач, ул артка китте. Анда инде әзрәк кенә шундый бер ни, теге крыша кебек нәрсә бар иде. Әй, күләгә. Аңа оештыручылар, алга барыгыз, алга барыгыз. Ә ул гөммән күзлек киеп куйды, и артта булды. Анда бик зур сәхнә, шундый халыклар тегендә алда, ул монда артта. Кыскасы,

Мин дә түбе тейбер деп алып торабыз. Үзем генә, үзем генә.
Әйе, я пойду итеге. Мин чыктым да янып беттем кояш астында. Юк, мин нәрсә кызык булды? Соңыннан инде әзрәк кенә тынганнардыр инде бәлки, и шуннан теге җырчы чыкты сәхнә артына. Аңа бөтенесе, ой, как вы были прекрасны, вы были прекрасны. Ул менә чыкты да, рәхмәт, рәхмәт. Менә ничек ул очып керде сәхнәгә. Шулай очып китте. Бөтен ниләрне ударларны алды шул кыз. Һәм ул кыз үзе дә аңлый, минем вазыйфам шул ди. Мине кыйнагыз, а ул ак калсын. Ул Миша елмайды да, үзенең гримеркасына кереп китте дә, менә ул тегени видение кебек кенә булды, беләсеңме? Менә шундый әйберне булсын дип, мин үземә алдым тоже бер кызны, Мин хәзер тоже администратор белән эшлим. Ул кеше генә җитми диясем килә миңа. Ну, то есть, э, администратор, да, круто. Минем юк. Мин хаман сайын уйлыйм ул турыда. А? Илюзә. Ул бит хатын. Ул бит администратор. Ул синең настоящий администратор. Кичкенә администратор.
Юк. Без аны белән эшләп карадык. Ну, что-то не прет, короче. То есть, Гаилә, гаиләдә бергә эшләргә кирәк. Төрлечә була. Әйе, кемдер шулай эшли ала, ә кемгәдер әзрәк кенә ял кирәк берсе-берсеннән. И, минем әйтәсем килә, что да, круто, администратор вообще супер идея, супер кеше, булырга тиеш. Но вот үзең әйтмешли, Элвин Грейның үз вакытында булган подход, и ул хәзерге көнгә кадәр бара торган подходтыр дип уйлыйм мин аны. Ул беренчеләрдән булып вообще безнең эстрадага алып керде шундый подходны. Э, белгән булсаң, э, ну син беләсең инде. То есть безнең бит инде татар эстрадасында күптәннән инде шулай килгән инде ул. Бар җырчы үзен әйтмешли Гамилә буяңа шалтырата, э, номерын белсә, номерын белмәсә ул белгән кешегә шалтыратып ала номерын. И, теге, әйдә, килегез, җырлагыз, тегеләй болай. Какой анда администратор? Администратор булса ты, а, Кара, бу йолдызлык чирен алган бу. Әллә нинди кешеләр алган, үзе сөйләшми уже. Кеше булды, кеше булды.
Кеше булган, кеше булган.
Ә Элвин Грей килгәч, вот эстрадага, насколько эффектно булып кереп, ну, ничек эффектно килеп керде ул. Элек ничек булган?
Миңа кажется...
Элвин Грейга хәтле.
Элнче елларда. Тоже, тоже Салават абыйга шалтыраталар иде шулай. Минемчә, элек кеше сәхнәгә чыккач үзен кем икәнен күрсәтә э, белгән. Ә кайдыр э, радиода, гәҗитләрдә, ул вакытта бит инде гәҗитләр, радиода, гәҗитләрдә фетнә таратып анда, бу миңа былай дип әйтте, теге миңа былай дип әйтте дип, э, берсе-берсе белән талашып йөрмәгәннәрдер дип уйлыйм. Элек кеше сәхнә сәхнәгә чыгып эшен эшләгән. Ә бүгенге көндә кызганычка каршы, без бездә ну, кешегә, теге тыңлаучыга, сәхнәгә генә җитми, аңа кирәк аның теге паблигына язылырга. Инде ул бит үзенә күрә бер сайт бит инде, әйме? Нәрсә ул анда сөйли, фикерләре анда, нәрсә ашаган, нәрсә эчкән. Менә шулары кызык. Миңа да кызык. Мин дә язылган төрле-төрле анда теге дөнья күләм йолдызларга. Миңа да кызыгалар нәрсә белән яшәгәннәре. Ләкин шунысы бар. ну менә мировой звездалар алар үзләренең пабликларына теләсә нәрсә язмыйлар анда җыр җыр музыка алай димә вот э, смотри западная культура вот западный ну американский шоу бизнесны алсаң әйме анда понятно вот элвин грейның подходы анда ул наверное беренче ступеньдер ну то есть Ну, самый угу. лайтовый. Угу. То есть анда шоу-бизнес уже ну, бу минем күзлектән генә. Мин шулай дип уйлыйм, мин шулай дип э, фикерлим, по крайней мере, безнең эстрада, безнең шоу-бизнес алардан ну берничә дистә булмаса, елларга орта калып бара бит инде. То есть минем әйтәсем килә, что Америкадагы шоу-бизнеста анда менә шушы Ләштит сату, менә гайбәт сөйләүләр, менә ул әйбер белән аерым кешеләр эшли. Һәм алар специально тудыра ниндидер слухлар, ниләр. Син Теория анда бит заговоров.
ты Әйе, чё, әйе. анда ничек следят? Риана икенче тапкыр авыз авырга узган. Нәрсә әйтер микән? Анда всё выверено. Так, Рианага әйтәләр, чыгасың, менә шулай-шулай әйтәсең. Ул чыга да, М, Я жду второго.

Шундый форматта. Просто безгә вот э, татар э, ненә эстрадасына вообще килгән. Мин аны уйлаганым бар, бәлки бәлки татар эстрадасыннан көтмәскәдер андый әйбер. Может быть, аны, может быть, ул аның үзенчәлегедер. Менә шундый э, аутентичный булып, хаман сайын шылдат лдат лдат лдат лдат ну чыкмый модадан ну вот хоть нәрсә эшле ну чыкмый ул модадан икенче темага да килеп җиттек Вот, чыкмый, ну, понимаешь, ну... Утырабыз монда гел мин синең белән килешәм, килешәм. Менә минем шундый уй бар. Менә э, Рамилнең иҗатын карасаң, менә аның шундый тиндә, тиндә, тиндә, тиндә, теге гармонлап, теге классика. Ә Илгизгә карасаң, аның э, яңа яңа сулыш, шундый э, ничек әйтим, альтернатив дип әйтергә ярыймы аны? Үзгәреш җиле.
Үзгәреш җиле. Альтернатив дип әйтергә белмим, нәрсә соң ул альтернатив? Альтернатив э, ул как будто менә теге өчпочмак ашамасаң, э, Ну менә попса тыңламасаң, сине тыңла дигән сүз альтернатив.
Юк, Рамил Рамилнең Рамилнең э, иҗатында төрле этаплар булды. Мин бит инде без бергә бит инде бергә үстек.
Вообще 2009 елда бергә әйе, теге Сүзләр яздым бит теге нәрсә- теге җыр э, теге э, ничек әле? Эх, дәрт бар Бар иде киң урамнар тар иде. Әйе. Мин үзем яздым бит ул җыр. Мин үзем пара п- п- теге Породил. порождаю. Я тебе Это, породил, и я это тебя история в люблю.
стиле тиги бар бит. Э, 3 сентября. Бар Әйе, бит Шафутинский әйе, җырлы. Ә кем әйе. җырын я- ә, кем сүзләрен язган? Игорь Николаев язган. Серьезно? Да, беләләр идем. Вот Игорь Николаев.
Вакыт узгач, мен ул тоже бар. Беләсезме? Менә нәрсә әйтәсем килә, әгәр дә ген әйбер матур ясалган икән, күңелдән эшләнә икән, әгәр дә аны халык тыңлый икән, пожалуйста. Мин бит үзем дә андый җырларга биим, мәсәлән, туйда. Китте анда. Эх, дәрт бар. Аны куялар бит инде. Киң урда чүккә.
Мин яздым бу җырны, бу җырны. Антонан түгел менә, ул бит ул бит кыздыра. Әле бит әле җырның җырның урыны булырга тиеш. Мәсәлән, мин киләм, шулай ук берәр теге туйга мине чакыралар, әйме? Э, мин киләм, но мин бит аны җырлап утыра алмыйм. Кем, ну, үземнең җырларымны, кем мин, кая килдем, минем тормышым шундый авыр дип утыра алмыйм бит инде аны. Туй! Бу минем концерт түгел. Аларга кирәк. Эх, алма агачлары, сайрый сандугачлар. Шундый кирәк җырлар, понимаешь? Или яратырга килдек аларның, или мин сине шундый сагындым. Шундый җырлар кирәк. Ну или анда үземнең берәр теге оңга, солга, теге прокатит инде или ау, ну тоже тоже бит инде не шундый теге прокатываемый җырлар. Шуңа күрә кая килде. Просто башта менә туйларда чыгыш ясаганда и монда 5-6 попури. Мин нәрсә әйтә, әйтәсем килә, һәрбер җырның үзенең урыны бар. Э, җыр була э, профессиональ һәм профессиональ түгел. Все. А яхшы, начар җыр, мин аны җырның ертыгы юк, менә безнең халыкта шундый сүз бар. Җырның э, ертыгы юк, ну барыбер, менә э, минем башлангыч этапта иҗатның вот ну, башлап җибәргәндә әле вот Америкадан кайттык, и вот нәрсәдер уйлашабыз, әмма нинди юнәлештә эшләргә. Синең белән тоже бу темага сөйләшкән идек без. Типа, ну надоел колхоз. Ну мында утыра уже. Күпме була инде менә Сандугач, авыл, күпме була. Сразу шундый.
Аның бит формуласы да бар. Надоел. Беренче беренче строчка теге табигать турында, икенчесе уже мәхәббәт турында. Әйе. И беләсеңме?
И беләсеңме? Башта эшли башладык шундый теге, ну,

100 кешенең берсе, может быть, аңласа ярый теге. О, шәп җыр. И син понимаешь, со временем, то есть, возможно, минем фикерем шуңа күрә үзгәргәндер дә. То есть, менә бу э, массовость кан итеп, мин бит тоже уйланам ул хакта күпчелек вакыт. Менә, мисал өчен, бу хәзер откровение вообще-то, әйме? Менә бу Эх дәрт бар иде җырын язгач, һәм мин аны җырлый башлагач,

Кылларда. Кылларны чиметәме? Селкетәме? Селкетә. Ул җыр бөтен тишектән яңгырады. Әле күпме тишекне яңгыратты ул җыр. И вот, и вот со временем мин понимаю, и мин теге анализировать итә башлагач, мин әйтәм, ну слушай, Э, бардыр бәлки үзгәртергә теләүче кешеләр дә то есть аерым направлениелар нитеп ну безнең халыкның бәлки бәлки үзенчәлеге шундадыр может баянда аның вот понятно что классика не умирает инде бит халык жыры вот национальный жырлар менә именно безнең халыкчан жырлар алар үлмәячәк но Ә нишләп соң без прям сындырырга телибез ул направлениены? То есть, все китергә ниндидер западный юл буенча, то есть, западный җырлар ясарга. То есть, современный, заманча. Булсын менә мондый, то есть, вот ошый икән үзеңә, ну, то есть, делай, круто дөрес, делай. Дөрес, юк, менә, әгәр дә сиңа ошый икән, эшлисең, дөрес. 30-50 ел үткәч, ничек булыр микән дип уйлыйсың? Безнең тормыш. Шу, шулай ук калачакмы, менә шулай. Э, гармунлап, синәйтмешли ә, колхоз. Ну смотри, миңа калса, әгәр дә... Салаватны тыңлаячаклармы?
Салаватны тыңлаячаклар.
В любом случае. Салаватны тыңлаячаклар, Илхам Шакировны тыңлаячаклар. Ул инде үлмәс классика, понимаешь? Ул, ул җырчылар, алар нигез салучы. То есть эстрадага вообще нигез салучылар. Аларны тыңлаячаклар. Күп кешеме, юкмы икән? Бәлки күбрәк булыр да, чөнки без, безнең хәзерге вакытта бара татар теле ничектер кимүгә таба бара. Ну вот, дөресен генә әйткәндә, бер-ике буыннан уже татарча сөйләшүчеләр бик әз булачак. Менә мин шундый фикердә Мин килешмим.
Мин шулай дип уйлыйм. Чөнки менә хәзер гаиләләргә карасаң, күпчелек бала татарча сөйләшми, хотя әти-әниләре татарча сөйләшә, әйме? И аннан соң, бәлки, Ә, шул э, шул татар ә, ничек дип әйтим милләте сирәгәя әзәя башласа гадәттә бит теге чем дальше тем корни нитәләр вот ул бит читкә киткән кешеләр дә сразу илхам шакировны тыңлый башлый нитәләр бәлки шуңа күрә теге классикаларын тыңлар тыңларлар дию но икенче вариант та бар икенче вариант бар әгәр дә барсы да нормальный булып то есть татар вот именно татар халкын, яшьләрне менә татар Э, иҗатына мәдәниятенә тартып кызыксындырып ничектер вот э, җибәрәләр икән но бу очракта дәүләтнең эше кирәк то есть дәүләтнең катнашы кирәк в любом случае то есть бер кеше генә үзе генә Кулына, белмим мин анда, микрофон тотып, Әйдәгез, мин эстраданы үзгәртәм! Алай, ну, не получится, вряд ли. Ну, хотя Тимаев, может быть, может тыр анда үзенең, үзенең җид или ун көн концертын Чаллыда просто, прикинь, альтернатива җырлаячак. И, меня кажется, рассосется сразу бөтен кеше. Ну вот, әгәр... Әгәр дә аңа альтернатива начар булганга түгел, ә потому что альтернативаны күпчелек кеше аңламый. То есть ул не цепляет аларны. Вот цепляет, мин уйлаган бар, ни өчен Тимаев шундый мега популярный. Ну уйлап кара син. Ну гипер популярный. Син уйлап кара, 12 көн чалуда, анда 10 көн уникс, униксны җә. Чөнки аның җырлары Беренчедән көнләшәм.
Аның урынында мин булырга тиеш идем. Дөресен генә әйткәндә, аның урынында буласым килми минем. Ул бик авыр ноша, ул э. бик авыр сынау. Аны Тута, әйдә, ни өчен? Ни өчен? Чөнки менә 90% кеше безнең менә Тимаев кебек Аларның э, күңел кылларын менә шундый җырлар тибрәтә. То есть это близко. Аларга Алар якын турында ул. әйтә. Алар Унисон, турында. унисон, энергетический. Синдә әйдә сандугач. ну, Эх, әйдә әле вот чыны җырлый. Вот вот. Берсендә теге Тимаев чыкты бит инде, әле яңа гына чыгып килде. И мин хәтерлим теге тоже, теге коллегалар арасында, вот, теге кычкырып йөри, тегесе монысы, нинди җырчы инде ул, а монда бөтен җирдә Тимаев, Тимаев. И бер и бер жюридә Мамадыш районында Питрауда ул чыгыш ясарга тиеш иде. Мин тоже залга зал дип инде теге кешеләр арасына чыгып карадым. Менә ул чыкты һәм ул кыздырды. Беренчедән мине. Мин Карыйм ул чәчри, кычкыра, бии. Сикерә, нитә. Сикерә. Отжиматься итә. Ә мин аны аңа хәтле белә идем, мин аның белән таныш идем. И менә ул мине, все ул мине сделал. Һәм мин гел әйтеп әйтергә яратам, Рас Васыховның интервьюсы берсендә караган идем. Кем белән? Айваз. Һәм шунда Айваз аннан сорый, Ә менә син ничек карыйсың шундый җырчыларга, кемнәр менә радиога бирә җырларын, телевидениега бирә, менә ул бөтен утюгтан яңгырый, җыры вроде нормальный, колакка керә, все, менә хит. Ничек син карыйсың аңа? Һәм шунда Райз әйтте, Нормально карыйм. Аның төп ние, экзамены, булачак менә сәхнәдә. Менә ул чыкты кеше алдына. Менә либо ул кешеләрне сделает, либо кешеләр аны сделают. Менә менә сәхнәгә чыккач, синең менә мин шуны шуңа кире кайтам, элек тә кешеләр сәхнәдә иҗат иткәннәр. Каядыр Инстаграмда нәрсәдер язып, фикерләрен язып, мин шулай дип уйлыйм, дип язып түгел. Ә җыры белән. Мин мисал бар. Мисал. Э, өч ел элек Казанга теге зур афиша яшьләр көненә крем сода, крем сода килә. У вакытта тоже һәрбер утюгтан теге. Э, там плачу на техно и так далее. Ну, барлык җирдә бит ишетәсең, телевизорларда, ютубларда, бөтен җирдә дә бар. И монда тоже халык күп итеп җыелды, алар чыгыш ясады.

Ә, аның студиясе бар иде бит инде анда. Бөтен дә без шунда идек инде. Кыскасы, шунда килгән иде ә, Темаев. И ул миннән сорады, ә ни өчен ул сиңа менә, ни өчен бу җырлар сиңа? Син бер кайда концерт куя аласың бу җырлар белән. Син ничек син дальше? Ну, мин аны аңлыйм, ул аны миңа начар дип түгел, ул миңа чын мәгънәсендә ул миннән сорады. Ни өчен сиңа, ни өчен син шундый җырлар язасың? Һәм мин җавап бирдем. Мин җавап бирдем, чөнки миңа ошый. Мин мин гафу итегез мине, минем тыңлаучыларым, мин беренче урында. Әгәр дә мин үзем үземә яхшы ясый алмасам, димәк мин кешегә дә яхшы ясый алмыйм. Ә ни өчен мин җырлыйм? Кеше өченме? Әгәр дә мин кеше өчен җырлыйм икән, димәк миңа нидер Альбина язырга мөмкин. Бу җырың Бук төсле, киемең бук төсле, үзең дә син, по-моему, букка ошагансың, үзгәр. Һәм мин уйларга тиеш, Альбинаға ошамады. Димәк, миңа бүтәнчә булырга кирәк. Нишләп ниндидер Альбина минем нинди булуыма, э, гафу итегез мине, Альбиналар. Бу собирательный образ булды. Нишләп кемдер минем язмышымны, минем эчке халәтемне, теләгемне, минем бит бик күп җырлар бар. Мин аларны язам да, Чыгарам да, мин алар беркая җырламыйм. Менә минем чыкты ул. Мин аны тудырырга кирәк, мин аны тудырмасам, мин... Менә ул чыкты мин. Чыкты. Әйе, мин, ул минем туып, ул мине чыкмаса, ул минем эчтә яшәп, ул минем, э, ну, бирмәчек миңа тыңгы. Мин аны чыктым, яздырдым, үзем генә тыңлап йөрим мин аны, Нормальный булган бу дип әйме? Наушникта. Шул, наушникта. Машинада, әйе, наушникта. Мин нәрсә әйтәсем килә? А, бу, менә, мин әйтмим, что бу нашар уен, яисә нашар түгел. Нинди уенны син уйныйсың? Мәсәлән, кайбер җырчылар уйныйлар. А, тамашачыга ошый, мин шуны җырлыйм. Менә дөрес уен, әйме? Ул шул уенда уйный. Мин Еш ул уенда уйныйсым килми, чөнки минем менә мин бар. Мин. Мин үзем алдында үзем. Мин хәтерлим, минем мәрхүм бабаем исән вакытта әле бер концерт карап утыра, шунда миңа бер ничә 17-16 яшьләрдер инде. Салаватның концерты бара дигәндә. И концерт бара бит инде җыр тегесе монысы янда ваппапарапапара и шунда бабай үтеп барышты нинди ваппапара инде бу дип үтеп китте минем бабаем аңа ул вакытта сиксән яшь булгандыр татар җырында нинди вапапара инде ул дип әйтеп китте беләсеңме с чего вдруг кыска күлмәктән кызлар бастыралар атта вапупарупапура вапупирапа В смысле, вапупара? Но бит ул вакытта Салават Фатхетдинов Эксперимент булган, да?
Экс ул безнең әниләребезнең яшьтәше, 90 нчы еллар, дөнья үзгәрә. Теге розовый костюмнан монда алка ак таккан, хәтерисезме, клибы да, әйеме? Менә ул, яшь! Җегет, менә ул килеп керде, джипта нарушать итә итә анда. Теге кассеталар бирә бирә.
Э, кассеталар биреп, теге ДПСникка. Ну, менә Менә шул кешегә ошый, беләсеңме? Чөнки ул заман кешесе. Менә без әйтик, э, шул ук менә безнең йолдызлар, әйме, алар безнең заманны җырлыйлар. Менә ул безнең заманча. Һәрбер заманның үзенең бер җырчысы, әйме? Мин нәрсә әйтәм, һәм шул вакыттан Бәлки, Салаватлардан соң да, ул бит инде Зәйнәп, Салават, Зөфәр Билалов, Айдар Галимов соңрак чыкты инде ул, но ул тоже Көзге җилләр, көзге, шундый прямой бит, тупс, тупс, тупс, тупс. Вообще бит супер җыр иде. Хит иде. Мин нәрсә әйтәсем килә? Шуннан соң Хания Фәрхинең җырларында обязательно соло гитара бар иде, әйме? соло гитара в смысле татар җырында соло гитара что ли но бит халык бит кабул итте үзенеке итте хәзер алар шлягерлар Менә күптән түгел мин Илгиз үзен мактап утыра дип әйтә күрмәгез, пожалуйста. Но мин мактыйм. Но мин мактап алам.
Менә без берсендә сөйләшеп бардык, э, бер э, бер ханым, кыз кыз инде ул, минем яшьтәш. Э, ни Ул әйтә, мин балаларыма куям сезнең җырларыгызны дип менә бу. Ау, теге сәләт җырларын. Минем җыр, минем кызым да сезне тыңлый. Әй, рәхмәт, Вообще рәхмәт. яратып тыңлый. Һәм мин әйтәм, рәхмәт, рәхмәт. Һәм ул миңа сорау бирә. Кызык, ә бит алар хәзер туганнар, әле яши генә башлаганнар, һәм аларның колакларында шул җыр татар телендә. Әйе. Һәм алар бит инде аларның уже плюс один. Әйе. Аларның алар Әлбәттә, киләчәкләр, Салаватка да. Аларның булачак ул этап. Но бит аларның еще плюс один бар. Понимаешь, менә бу модный җырлар, нәрсәләр бар, әйме? И Хамун миңа әйтә, а, а, сорау миңа бирә. Ә кайсы вакытта, мәсәлән, ну шул җырның явлениесе, мәсәлән, шул ук Салават, э, э, становится кодом. Менә безнең халыкның коды була башлый. Әйе. Достояние.
Э, достояние, ул уже все, теге алып, алып атмаслык бер ни, э, безнең бер уже теге кул кебек. Составляющий. Менә Тимаев уже әйләнгән микән ул код, кодка? Минемчә, әйе, бәлки әйедер. Бәлки вакыт узырга тиештер. Тимаев әле ул бит. Ну ул буыннар үзгәрергә тиештер, наверное. Менә мин хәтта әйтә алам, әйме? Э, кем э, Ландыш Нигматҗанова, әйме? Э, Иркә, хәтерисезме, Ике меңенче ел башларында Барс Медиа прямо чыгарды. Ту, ту, ту, ту, ту, ту, прямо.
Конечно.
Мәликә. Җирәле. Сөйдем сине, син дә мин. Һәм без, миңа ул вакытта ничә, 15, 17, 16 яшьләр. Мин шаккаттым, татар телендә шундый шәп! Ком сәгате, ком сәга... Анда баян да юк, анда нәрсә дә юк, но, но аранжировкалар. Но менә мин нәрсә әйтәсем килә, менә бүген мин, әйме, барам машинада, кабызам шул җырларны, әйме, һәм мин ләззәтләнәм, ул минем Миндә уже алар, ага. понимаете? Алар Сенген. уже миңа сеңгән. Әйе, чөнки әле бит син әйттең дә, мин искә төшердем безнең кайвакыт ТМТВ нидә уйныйын дәме. Янда бар кич белән шундый рубрика Истотека дип атала инде. Янда теге Истотека.
Истотека.
Әлкеге җырларны куялар. И вот син бенә бүтән җырлаган җырларың анда бар. И вот ул тыңлыйсың, вроде думаешь. Уйны итегендә.
Вроде кайчан гына. Күптән түгел генә тыңлаган идем уже. Мәктәптә чоң чоң мин тоже син син әйтмешли идең 15 яшьләрдә әти көзге кошны басып мин мин Салават Минниханов. Шан шан. Хыял кызы. А хәзер и хәзер думаешь, офигеть, по сути ул уже истотека. Лужи истотека.
Әйе.
Берсендә мин, короче, жюрида утырдым бер мәктәптә, булган идер конкурста инде Мингул абый э, белән бер рәттә утырдым жюрида, то есть ул бит инде шәхес. Ул шундый яратмый үзгәрү җилен. Яратмый үзгәрү җилен? Вообще, То есть алар мин аңлый башладым, ну, мин бит Мингул абыйда укыдым бер ел. Мин арада укыдым һәм ул инде шундый татар җанлыклы, шундый милләт өчен янып тора торган татар җыры, ну, милли җырлар. Просто тимәгез, э, тимәгез ул җырларга. Әйе, и мин ул вакытта укыганда, бәлки ул яшь белән бәйледер, әмма ул яшьрәге бит инде. Че, ун ел, ун елдан артык инде получа- получается. Ну, ун ел элек әле үзгәреш җиле юк иде. Юк иде. Әйе.
Но просто минем әйтәсем килә, что мин ул вакытта аңарда укыганда, мин әле дә- беренче курс студенты, мин там Майкл Джексон, шо, шо, анда Идел буе каеннарын җырлыйдым сәхнәдә, анда лунный походкалар ясап, такой, «Чау!» бер карасаң, думаешь, что за кринж инде вообще тут? И вот, и ул шундый, менә, шәп, Молодец, вообще шәп килеп чыга. Типа халыкчан җыр, ну заманча шундый сулыш белән туда-сюда. И без аның белән бик еш күрешмибез инде шул кайбер мәҗлесләрдә нәрдә. И вот соңгы вакытны шул бер 5-6 ел бәлки мин аны күрмәгәнмендер инде, менә шунда күрештек тә. Балалар конкурсы. Янда балалар бит инде нәрсә ошады, шуны җырлыйлар. И бер кыз чыкты да ниндидер Моңа Ә бу передачадамы?
Передача түгел бу, бу мәктәпләр арасында Казан күләмендә.
Вокальный танцевальный анда конкурс инде. И ул җырлый, яңа руководителе әйткән инде, ниндер бу, бу Әллүки дип инде. Яны игълан иттеләр, вот ул Әллүки җырлый дип инде. И ул чыкты да Әллүки түгел вообще. То есть аңа, ну, дөрес әйтмәгәннәр. Ну, понятно, что кыз, ул кыз анда ничә, 8, 9, 10 яшьлек тренер, может. Ул аңа гаепле түгел, ул аны белми. Юк, шуны заманча аранжировка да, но анда люки дигән сүз бар. То есть ниндидер теге люки там туда сюда. Шушындый. И җырлап утырды Миңгул абый. Үскәнем бу җыр нәрсә дип атала? Әллүки. Бу менә нәрсә кем әйтте сиңа моны Әллүки дип? Бу син молодец, конечно, мотор җырлыйсың. Ну менә мондый үзгәреш җилләре белән инде и тут инде короче шу шу ту ту ту ту ту ту. Ну понятно, что ул Басып, прям кешеләр алдында.
Басып, әйе.
И син теге параллель хочешь сделать инде. Теге вакытта нәрсә итте? И вот да. Потом гримеркада сөйләшәбез инде, ну типа нәрсә нәрсәгә шулай тез? И ул шундый, ну да, әзрәк котырак әйттем бугай инде. Моңлы булырга тиеш, халыкчан булырга тиеш. Безнеңчә югалтмаска кирәк миллилекне, тегеләй былай. Менә шушы үзгәреш җилләре белән бозып бетерделәр бөтен эстрадабызны. Короче, аңладым, что ниндидер әз генә как будто бы радикализм барлыкка килгән. То есть вот просто бар менә оригинал, Угу. Все. Ни шагу влево, ни шагу вправо. Заманча аранжировка булмасын, не булмаса, грубо говоря, баянга җырла и әллүкине җырла. И моң булсын. И мелизматика белән моңланып җырла. Все. Калганы кирәк түгел. Мәйтәм, Миңгол абый, без бит инде сезнең, мин аның белән прям сөйләшеп утырдым, мәйтәм, без бит сезнең белән бер тапшыруга да барган идек, мәйтәм, спурлашып утырдык, мәйтәм, мин заманча Э, күзаллауны сезгә тәкъдим иттем, сез инде үзегезчә теге миллилекне. Ә без нормально прям бер передачада сөйләшеп утырган идек. Бер генә фикерне әйтәм.
Мәсәлән, менә бүгенге көндә менә без берәр баланы тотып, әйме, аның плейлистын карасак, анда кем генә юк, анда Адель, э, Coldplay, әллә нинди группалар. Инстасамка. Әйе, юк, пожалуйста, хамалар, хам алар. Не у всех.
Юк, инстасамка турында түгел. Мин имею в виду менә э, плейлист Төрле. чит телдә һәм урыс телендә, әйме? Э, Килешм. Мәсәлән, юк, мәсәлән дип әйтәм, әйме? А, ә ни өчен? Һәм анда бит инде заманча тавышлар, ни- алар берсе дә генә а, унесла трава дип тыңлап йөрмиләр Ну, да, да. бит. Мин имею в виду, әйме? Ай, ай. Аларның һәрбер яшьнең үзенең бер Һәрбер заманның үзенең бер җырлары була. Әйе. Ә ни өчен безнең татар кешесе тыңлап барырга тиеш э, гел постоянно баян һәм тавышны? Мәсәлән, ну, мин халык җырларын җырлаган кеше, мин Сорна ансамблендә э, эшләгән кеше. Мин халык җырларын беләм, э, яратам, ничек булса шулай җырлыйм, теге әләнсә әлә әле ничек җырлыйм дип әйтмим. Мин аларны яратам, мин аларны тыңлыйм. Но мин концерт буй 3 сәгать буе андый җырларны тыңлап тыңлап утыра алмыйм. Миңа әзрәк кенә кирәк. Һәрттәрттәр папау! Хәтта Хәмдүнә э, Хәмдүнә апа Тимергалиева да Галигә барам әле! О, анда бит анда бит халыкчанлык түгел, анда Хәмдүнә апа бар. Менә бу бар. Миңа кажется, әгәр дә ул бөтә чит илдә туган булса, ул Бейонсе булыр иде, понимаете? Әзрәк кенә аңа бигергән иде. Если ул э, шундый культурада туган булса, минемчә ул барыбер мировая звезда булыр иде. Ни өчен безнең яшьләрнең колакларында шундый ук ритмнарда, аларның чит илдә булган ритмнарда татар телендә булырга тиеш түгел? Булсын, Без бит ничек уйлыйбыз? Әгәр дә син, белмим, заманча рэп тыңлыйсың икән, димәк, син Илхам Шакировка каршымыни?
Да. В смысле каршы, абый? Илхам Шакиров. Каршы, каршы. Илхам Шакиров ул Илхам Шакиров.
А рэп Башта ул рэп, аннан соң наркотики.
Беләм мин сезне. Аннан соң революция. Әйе.
Кора мондый кешеләрне илдән. Менә, менә, менә.
Вот менә ул возраст, понимаешь? Мин аны аңладым, мин Гулабый белән сөйләшкәч, то что с возрастом кешедә ниндидер, ну, появляется шундый Ну, ну әйттең инде радикальная. Не, не гибкость инде, теге, ну, невозможность позиция.
Әйе. Ну, бәлки андый кешеләрдә кирәктер, ул бит дөрес. Аның турында борчыла торган. Кирәк, кирәк, өчен кирәктер дип уйлыйм мин. Менә, ну, э, менә шушы истинный ә, аутентичный шундый менә теге национальный код мөхитне әйе саклап калу өчен андый кешеләр кирәк менә менә мәсәлән без хәзер ә, ясыйбыз ями мюзик бенд белән безнең булачак концерт ә, 29 июльдә килегез әйе мин теге рекламага әйләнеп киттем июльдә илхам шакировка трибют була Һәм без анда заманлаштырып, әлбәттә, үзебезнең стильдә эшлибез аның җырларын. Гомумән, эстрада җырчыларына карата безнең нидер бер күп сорау бар, күп тегени.
Предъява, да? Предъява, әйе. Тагын нидер? Претензия. Претензия һәм без аны алардан көтәбез какой-то бер нәрсә. Көтмәгез алардан, җырчылардан бер нәрсә дә, алар телиләр җырларга. Беренчедән, алар Иҗат кешеләре ничек телиләр, шулай эшлиләр, может, бәлки. Икенчедән, аларның тоже ашыйсы килә. Мин, Илгиз Шәйхразиев, үземне ниндидер бер миссия итеп хис итәсем килми. Халыкыма алып киләм хәзер! дип әйтәсем килми, чөнки как только син әйтәсең, халкым минем, хәзер мин сезне өйрәтәм, дип әйткәч үк, Шул ук секундта сиңа помидор да очачак, таш та очачак. Сиңа әйтәчәкләр, син не имеешь права, диячәкләр. Син бук белән сине изәләр. А если син... Ә нишләп алай изәләр дип уйлыйсың син? Потому что син халыкны өйрәтергә тырышасың. Бу уже теге кечкенә һәм эре кешеләр турында инде. Аны бит беләсеңме? Әйтер, әйт, була, менә булай эшләргә. То есть син аны кычкырып әйтмисең, менә мин мин сезнең каршыгызга чыктым, Сезне өйрәтергә дип әйме? Ир, ну, өйрәтү ул понятно, что-то дөресрәк сүз кебек түгел, ә менә Менә кайбер кеше мисал өчен мин үзем өчен ничек нитәм, мин үземнең була бит инде кешенең була максаты, була ничек дип әйтим, дөнья, дөньяда, бу тормышта, ничек дип әйтим, глобаль нидер максат. Вазыйфасы, максат, ну, максат инде ул, әйе, максат, наверное. Это, ну, Синең бар, андый максат. Миссия, миссия.
Ну, то есть, минем, например, Мин аны кычкырып әйтмим, ләкин үзем өчен дә, үзем өчен дә һәрвакыт тотам шуны. Шулай дип әйтте дә, дип бу и камерага әйтә хәзер үзенең максатын. Мин аны кешегә әйтмим. Так. Конечно. Ну, то есть, ну, мин, мин просто хочу сказать, вот шундый донести шундый мысль. Синең дә бардыр ул, наверное. Син бит барыбер в никуда бармыйсың. Син бит иҗат иткәндә синең барыбер ниндидер ахыр ноктаң бар. Күңелле булмас иде, әгәр дә сиңа вот, ну вот прикинь, вот мин күрәзәче. Менә вот Илгиз 20 елдан синең җырыңны бер кеше дә тыңламаячак. И алар просто югалачак. Дисәң, ну такое. Хочется же всё равно менә калдырырга вот ниндидер эз эз эз деймме соң инде эз ничектер теге звучит шундый теге әллә ничек громко деймме соң инде эз калдырырга да понятно по сути эз калдырырга но ниндидер бәләкәй әйберләр хотя бы эшләргә менә шул ук тел сакланып калсын өчен вот например син җырыңны әйттең бит менә хәзер Ә, яшь буынның колагында плюс бер дип әйт. Мин даже шул плюс бер ул как бы син эзеңне калдырасың. Кемдер вот хотя бы бер кеше, вот мин үземне шулай тынычландырам, по крайней мере. Хотя бы бер кеше, әйме, бер кеше булса да, минем хотя бы бер җырымның бер куплетын булса да, или анда припевын булса да яратып, тыңлап, нинди дә булса теге Вообще татар культурасына, татар нигенә теге кереп китеп, хотя бы әзрәк өйрәнеп, или бер дә булмаса хотя бы ниндидер авырлыктан чыгып, ярдәм күрә икән, димәк, уже, ну как бы, мин риза, мин, мин уже канәгать. То есть... Ә әгәр дә, ә менә кара, менә миңа кызык, әгәр дә ярдәм күрмәсә һәм чынлыкта да синең җырларыңны 20 елдан соң онытсалар, син, синең, димәк, син ну демәк син гомумән э, зря яшәгәнсең что ли ну менә мин мин сорыйм синнән э, ни өчен ни өчен син кемдер өчен язасың
кемдер өчен юк монда беләсеңме монда конкретно кемдер өчен түгел ул беренче ул син әйтмешли беренче ну минем беренче чиратта үзем өчен түгел беренче чиратта үзем өчен түгел ә кем өчен ә, беренче чират вот ул ничектер в совокупности понимаешь то есть миңа ул ошый мин кайфую мин иҗат иткәндә мин җырлаганда мин кайфую наверное без артист кешеләр шундый инде безгә барыбер кирәк но понимаешь но мин шул ук вакытта уйный уйлыйм вот тыңлаучылар өчен вот мин синең например синең позицияң белән бик килешеп бетмим чөнки миңа туры килми ул то есть мин например без төрле типа вот

Монсы күбрәк ошады. Все, шуны сайлыйсың. То есть монда понимаешь теге ниндидер э, синергия түгел, ә ниндидер вот как будто син сообща что-то делаешь. Вот бер, бергәләшеп. Понятно, что андый кешеләр күп булса, э, возможно, возможно, бүтәнчәрәк уйлый башлыйсыңдыр ул теге, главное, чтобы не как кукуха не съехала. Теге бар бит кешеләр, которые үзе тормышы белән вообще, ну, үзен югалталар и просто теге инстаграмга нитеп бәйләнеп теге под, мне подписчики сказали это сделай это сделай дип теге mm -hmm. то есть үзеңне дә югалтмаска кирәк ул очракта но просто минем әйтәсем килә что менә шушы эшләрем белән хотя бы ну аны Яшәгән вакытта нәтиҗәсен күрсәң әйбәт, ну то есть это плюс, но күрмәсәң, ну хотя бы синең ниятең еш, что вот татар менә бу видеоларны да башлап җибәрү, там безнең башка килде просто от того, что ну татар телендә юк андый контент. Ә по сути, кемгәдер бәлки кызыктыр менә шулай теге тыңлап утырырга. Син ну, кемдер машинада, может, наушникта тыңлап бара.
Халыкның бар э, хәтере, үз хәтере бар. Без ул нәрсәләрне чынлап та э, онытырга тиеш түгелбез. Без Илһам абый Шакировны Гел аның язмаларын, Әлфия Авзалованың язмаларын, Флюра Сөләйманованың язмаларын, хәзер бөтенесен әйтә Хәдер Бигичевның әйме язмаларын без аларны түргә куярга тиешбез. Түргә куярга тиешбез. Алар безнең булырга тиеш кояш кебек. Ә ул кояш астында нәрсә, кем нәрсә, нәрсә җырлый, пожалуйста, хет нәрсә эшләгез. Ну, без, без, ну, мин имею в виду, тиеш, Без түгел, ул хәзер дә шулай. Но ул да шул әйбер дәвам итсә, шәп була. Миңа калса, менә шушындый ноктада йомгакласаң буладыр, наверное. Әйдә, йомгакла.
Фикер.
Менә сезне икегезне тыңлап утырдым. Ага. Э, дөрес фикер. Миңа ошады. Синең иҗатың беренче вакытта сиңа ошарга тиеш. Чөнки э, халыкка ошасын, кешегә ошасын дип барсаң, вакыттан соң, бәлки, русча әйтмешли, ты станешь заложником ситуации. Син уже, бәлки, сиңа уже ошап та бетер, ошамыйдыр да, но халыкка ошый. Хәм сиңа үзеңнең эшең уже ошамаска да мөмкин. Шуңа күрә үзегезнең эшегез беренче үк вакытта сезгә ошарга тиеш. Рамилнең дөрс фикере иде, э, теге максат турында, параллель максат, үзеңнән соң берәр эш, труд калдырырга кирәк. Э, вакыттан соң синең шул эшләгән эшең бәлки кемгәдер плюс бер булып калсын дип. Сезгә бик зур рәхмәт, егетләр. Чакырганыгыз өчен рәхмәт. Без вообще бөтен спектрдан урап чыктык әле. Ну, син бит Прикольно. ничек чик итәчәксең бит моны Чик-чик әзрәк. итәме, е?
Ну, менә бу чик-чик дигәннәрне калдырам. Все, бик зур рәхмәт, Илгиз. Вообще классно булды. вообще.
Рәхмәт.
Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.